a tuk a suk. Internet par in an ṭialmi hna khi kanmah bantuk in an ruah lo cun sum phomh in kan in phomh hna lai hei ti bantuk. Ok, hawi le vialte hna tutan cu mah video hi react ka rak in tuahpiak ṭhan hna lai i mah video hi tukum thong hi kum kul le kum li USA CBC USA CVP i Indianapolis ah tuahmi ah kan pa Dr. Reverend Hre Kio nih a chimmi chung kha a si ṭhan i hi kong he pehtlai nai tan ah tlamtling tein fianternak ka tuah ko bu ah YouTube ah khan a ka social mi in tam ngai caah khan react rak tuah ṭhan lai hika i chimmi hi zapi nih an save dihmi ṭhate an i fimtawl dihmi si caah kan pale nih an chim cangmi bia pawl hi thuh hnawh khawh le pheh thuh awk le chilhnalh awk a ṭhami kha a si lo zeicah ti cun kan bochanmi hna kan pale an si caah khan a biapi tukmi si cu ruangah amah nih A chimmi video tawi clip an tuahmi kha react ka rak tuah ṭhan lai. Keimah nih cun ka fianter ti lai lo. Asinain hi video kan play hlan ah zeidah ka chim duh ti cun tulio kan ram dothlennak he pehtlai hin a cheu nih a cheu cu negative in bia an chim kha bantuk kha ṭha lo funtum khawhnak a si lo. ngandamnak zong si lo positivity tha ngandamnak zong si lungrualnak zong si i a nuammi si an ti sihmanhsehlaw kei cu nih ka tipin ma bia chim positive in ma ti kha ka chim na lo nain hika kan hmuh khawhmi cu pangkhat tatin pangkhat tatin mizo nam tong bantukin bia chim timi kha lang zei cah ti cun tutan i ka play dingmi video hin khoika bia khi dah lak khoika leipang chimmi lawng khi dah lak khatalei chimmi tah laam a timi kha kan zoh hna lai hika kan pa Dr. Reverend Hre Kio nih a chimmi khi khatalei pang pangkhat lei nih an chimmi biafang lawnglawng kha lak i a chimmi pawl kha an khomh suatmi a si. i keimah tu nih cun negative in ma a chim positive in ti kha ka chim ti lai lo sinain pangkhat tatin bia a chim zeiruangah ti cun tulio Chinram kahdohnak he pehtlai CB le CC karlak ah zong ah siseh kan pa le biaknak lei kan pa le nih hin kan i thlak vekvek kan i rolh vekvek ahcun Bia hi piangpiang fiangfiang kan chim ding si. Biaknak lei kan pale an si i an i rolh vekvek, an i thlak vekvek i an fale bantukin karlak thlak i cawnpiak an kan duh ahcun a sining tein kap hnih hoih in bia an chim kha a biapi ngai. Cucu lo ahcun zapi an lungfaktu chan ah Fimchan le mah tein biakhiahnak le i thleidan khawhnak chan kan phak cang caah pangkhat taat le khattelei hoih lawng chim kha ahohmanh nih cohlan lomi a si caah khan zapi aiawh in ka chim ṭhanmi si. Kan fale cu kan cawnpiak hna tikah upa deuh a simi kha hiah nang upa deuh na si ṭung, hniakchia deuh a simi kha nang hniakchia deuh na si ṭung. Upa deuh kha ya, upa deuh na si lo ma, na nau cu na velh, ngakchia deuh kha nang ngakchia deuh na si lo ma, na u cu na tuk tiah kan cawnpiak hna. Khati bantuk khan kan pale zong nih a palhmi khan palhnak, a thiammi khan thiamnak kha fiang tein chim veve i A sualmi zong nih a sualnak aa theih lai i ngakchia deuh zong nih ngakchia a sinak aa theih lai kha ti khan an sualnak, an ṭhatnak, an thiamnak, an thiam lonak kha fianghlang tein kan chim ding si. Sihmanhsehlaw tutan kan pa nih a chimmi hi kan vun ngai hna le nangmah tein zei bantuk khel in dah lak negative in ma chim positive in timi kha biakhiahnak rak tuah le keimah nih cun pangkhat taat in a chim ti kha ka hmuh ning si caah khan ka rak play ṭhan lai.

Annih phu cu Lahfate an si cu hei ti bantuk. Kha bantuk khan an um an nau sinah chim awk si ṭung lo. Unau sinah kha bantuk chim kha Bawi Suh nih zei ti a u a nau sinah mihrut a timi cu hell a tla lai ti si khawh.

Khattelei nih an chimmi tah aa tel ma? timi kha a um. Cu ruangah cun nangmah tein aa biakhiahnak le biachahnak na ngei tuah. Negative in ma bia chim, positive in timi kha kan pa Dr. Reverend Hri Kio nih hin tutan i dothlennak he pehtlai in negative in bia chim, positive timi kha nangmah tein rak khiak ko.